Garry çep eli ulanýan adamlary tanaýan bolsaňyz gerek. Ýöne sag eli bilen hem iýip, içip we ýazyp biljekdigini gören bolşuňyz mümkin onda. Dünýäniň köp ýerinde çagalary dogry ellerini ulanmaga mejbur etmek henizem adaty bir ýagdaý. Aslynda dogry sözi diňe bir türkmen dilinde däl, eýsem köp dillerde, bu dogry gowy ýerinde diýmekdir. Onda çep elli galmak nädogry zat bolsa näme etmeli? Näme üçin bu aýratynlyk ilki bilen ýüze çykýar? Häzirki wagtda dünýä ilatynyň ondan biri çep elli. Arheologiki subutnamalara görä, bäş ýüz müň ýyl bäri şeýle bolýar. Adamyň galyndylarynyň on göteriminde ulanýan goluň uzynlygy we süňkleriň dykyzlygy dürli-dürli. Bu subutnamalaryň käbiri gurallarda çep eli ulanmagyň alamatlarynyň bardygyny görkezýär. Köp adamyň pikir edişiniň tersine çep elli bolmak saýlaw däl. Hatda çaganyň ýatgydak ýagdaýyny seredip, dogulmazdan ozal çaklap bolýar. Dogrusy bu ýagdaý dogabitdi bolsa genetiki diýip bilerismi? Hawa we ýok. Birmeňzeş genli, birmeňzeş ekizler dürli elleri ulanyp bilerler. Aslynda bu ýerdäki ýagdaý islendik iki doganyň arasyndaky ýaly sag ýa-da çep elli bolmak ahtimallygyňyzyň ene-atalaryňyzyň sag ýa-da çep eli bilen baglydyr. Geň galdyryjy yzygiderli nyrhlar bilen kesgitlenýär. Mysal üçin, kakaňyz çep elli bolsa, ejeňiz sag bolsa, çep elli bolmak mümkinçiligiz on ýedi göterimdir. Kakaňyz hem sag elli bolsa, bu ähtimallyk on göterime çenli azalýar. Sag ýa-da çep eliňiz bolsun bagt. Ýöne tapawudy geňleriz kesgitleýär. Bularyň hemmesi diňe ewolýusiýa, kiçi çep elli ilat döretmek we Müňýyllyklaryň dowamynda muny etmek dowam etmeginiň bir sebäbiniň bardygyny görkezýär. Näme üçin sag ýa-da çep elli dogulýarys? Ýa-da köp adamyň näme üçin çep elli bolandygyny düşündirmäge synanyşýan dürli teoriýalar bar. Emma häzirki matematiki model adamyň ewolýusiýasyna bäsdeşlik basyşy bilen hyzmatdaşlygyň basyşynyň arasyndaky deň agramlylygy görkezýändigini görkezýär.

we sag elli garşydaşyny gaçyrýar. Ilatdaky deňsizlik çep söweşçileriň we türgenleriň artykmaçlygy bolan bu söweş çaklamasy negatiw ýygylyga bagly saýlamanyň mysalyny berýär. Emma, ewolýusiýa ýörelgelerine laýyklykda, artykmaçlygy bolan toparlar artykmaçlygy ýüze ýetýänçä ösmäge ýykgyn edýär. Adamlar diňe ewolýusiýanyň dowamynda söweşip bäsleşen bolsalar, tebigy seçim çep elleriň sanyny artdyrardy, düşündirip bolmajak derejä ýeterdi. Kämil bäsleşik dünýäsinde ilatyň ýarysy çep elli bolardy. Emma adamyň ewolýusiýasy hyzmatdaşlyk we bäsleşik arkaly emele geldi. Bäsleşik basyşy sag eliň paýlanyşyny ters tarapa itekledi. Golf çykyşyň garşydaşa bagly bolmadyk oýny. Iň ýokary oýunçylaryň diňe dört göterimi çep elli. Bu gural paýlaşmak umumy hadysanyň mysaly. Professional golfçylar üçin amatly sag elli golf klublaryny tapyp bilmek ýaly jemgyýete emele getirýän köp möhüm gurallar sag elli köplük üçin niýetlenendir. Çepçiler bu guraly ulanmakda erbet we has ýokary bir heläkçilik derejesi doly hyzmatdaş dünýäde has köp şowsuzlyk wagtyň geçmegi bilen ýitip gidýärdiler. Şonuň üçin bu model sportuň dürli görnüşleri barada maglumatlary deňeşdirýär. Çep elli adamlaryň ilatdaky paýdalanylyşyna takyk baha bermek wagtyň geçmegi bilen birek-birege ýatyrýan bäsdeşlik we hyzmatdaşlygyň täsiri netijesinde emele gelen çep el Deň agramlylygyň beýany kiçi ýöne durnukly azlyk hökmünde kesgitleýär. Iň gyzyklysy dürli jemgyýetlerdäki san maglumatlarynyň netijeleri hyzmatdaş haýwanlarda haýsy penjäniň ulanylýandygyny paýlamak assimetrik we bäsdeş awçy ýygnaýan jemgyýetler çepelli adamlaryň sanyny göz öňünde tutup ilki adam ewolýusiýasynyň enigma bölekleri eýýäm elimizdedigine düşünip bileris.